Míatɔ eh, meda akpe be ŋdi ya mi dogo le afi ya. Eh, ewɔna be mía nɔviwo le America, that is uh, Siana Council of Heavy Association in North America. Wodze agba ye mi wɔ eh, ye ma ye atsaƒua ɖe mi kple nua. Ewɔ be mi wɔ video kple nuwo ko fia xixea me be nu ye dzɔ ɖe mia dzi nye yi. Ale be wo hã ame koɖoɖawo kpɔe. Ale be wobe míadze agba míava kpe ɖe mia ŋuti mía ŋutɔ gblɔ be mi yina Government a dzɔn be ne wɛa mia me yiwo le afi yiwo hã ele be mia dze agbe mia ko rɔba nu mono ƒoƒu ɖe tɔ me o alo tsyaƒua to bikɔs fima katã ne lɔ yi tsyaƒua me ekatã le me nu yiwo katã wo dzɔdzɔm ya xama menye afia ko dzɔdzɔm le all over the world gake mi dze agbe mia nya be na ɖi nu mo ne mi ɖu nu mia ko pipa ku gbe ɖe afia ko nu mo katã le me ye na me nu yiwo dzɔdzɔm global warming na afi sha afi ko dzɔdzɔm le gake miawo Africa mi le gama le mia shi mi te nu ya wɔ So we have to mia mia dɔmetɔ ŋutɔ we have to make sure be mi fo rɔba kpetɔ kɔ ɖe tsiawo ma. Akpe egba Ever Love TV mieva eh, magblɔ be anya nyui tɔkɔ yi ke mieva do ɖe etsia me yi ke wogbɔgblɔ na afia be game nukɔƒe yi ke mieva enu yi ke edzi yim le afia yi nye be amewo katã yi ke woƒo du dɔ be wo katã wa ate ƒoƒu ne yewoawɔ nuka yewoa aɖe ʋea me kple su be etsi ƒe tsitsi le afi yewoa natso ɖe esi alo natso tsiaƒua me age ɖe Anyanyui dua me kple susu be tsia nanɔ flowing in out. Yi ke it is one of the unique thing yi ke mekpɔ le egba ƒe ŋkekea me be eh, le egba me fia dumeviwo ŋutɔ woaso ŋu aleka ava be yewoawɔ dɔ ku ɖe yewoƒe eh, edua ƒe dzonyo ŋua enye nu yi ke it's no more ɖe megali o. Like what I've seen here today shows that There is a place in this community or there is a place in Ghana that we can say uh, some of the people are willingly trying to help the government. And what I've seen here, uh, eh, we'll try and speak to some of them. Eh, mia ado dze kple ɖeka eve ɖo kple sube mia kpɔ be nu ke ya ƒoe ɖe wo me hafi wokpɔ be egba ƒe nu ya eh, yewoate ƒoƒu kple susu be edu ya ƒe edudɔ ya nanɔ edzi yim. E, eɖewo ma gɔme edɔ yewo wum. They are here since morning. Hafi míawo míeva ɖo abe 11 ya. Enye nu yi ke mía agbagba dze. Uncle, uncle, Merkuva. E, enye, enye, enye, enye nu yi ke mía ekpɔ. These things, e, ega, ega dzɔna le, e, di, akpɔ dumeviwo awɔ dudɔ aleka ku ɖe edu ŋu aleka. Ega nye nu yi gadzɔna. Mera kuku ao. Eye mi va kpɔ ni afi afi anye ni ke ne wo nuku na mi ŋutɔ. Elabe eh, ɖeka wɔwɔ mega le du wɔwɔ dukɔ me fia o. Eh, ɖeka wɔwɔ mega le dukɔ me fia kura o. Ta ni azɔzɔ afi ya anye ni ke ne wo nuku. Ta mi kafu ame yiwo kata le ŋgɔ ne dɔ ya. Ye wo yo sɔhɛ ko sɔhɛ wo ƒoƒoƒu. Mi kafu sɔhɛ wo kata. Wɔnɔ la, kple susu be ne dua nata ŋtsi akpe. Akpe enui mekpɔ ɖi enui edɔ ya menye government ƒe dɔ ye nye dɔ ya o menye heavy machines ye wozã be woazã dredger woazã akɔ wɔ dɔ ya o gake leke ne nya ke ne agblɔ ya want you to say something about it. Ya eh le nyateƒe mea eh ehiã kokoko be dziɖuɖua nakpe ɖe eh mía ŋtsi elabe míawo hã dukɔ me ko mi le ee elabe akɔda yi gagbɔna wogagbɔgblɔ ge be mida akɔ nɔ yewo mida akɔ nɔ yewo gake agbagbe nɔ ge mía la akpɔ nu anɔ ɖuɖum Hafi yeate ŋu ada akɔ nu. Eya ta ehiã kokoko dziɖuɖu nekpe ɖe wo ŋuti woadzi mashini gãgãgã ŋgɔ woava wɔ dɔ ya. Dɔ ya menye, leke megblɔ gee? Menye manpower ƒe dɔ ye o. Menye amegbetɔ ƒe ŋusẽ ƒe dɔ ye o. Mashini wòle be wòava wɔ dɔ ya. Gake dukɔmeviwo tso, edukɔmeviwo tso wo ɖokui na fain edɔ ya wɔmea, wo, Matsiko be kpekpem wole ɖe dziɖuɖua ŋu gake ele be dziɖuɖua nade dzesi be wò dɔ ya wɔm wolea, Edɔ nyui aɖe wɔm wole. Akpe, akpe, e, e, ne ma a, akpe vɔ heyi. E, evɔ ema ma kpɔ ni ama kpɔ be e, ame yewo dɔ ma ma ma dzi ma ma efo ma ɖe ku te ɖe nye ŋu. Ye tam ke mi va ɖo afia. Ma dzi be. Mi va ɖo afia be ga ga ga nyi alo ga adre ne. Okay. Ye mi va ɖo afia. E, ma dzi be ma nye mi ame kawo ye wole afia. E, mi tso agbledomi, eʋame. Ame aɖewo tso nyaŋui, ame aɖewo tso tunu, ame aɖewo tso dzita, bomigo, eh, ƒuveme, kpɔkpɔgbɔ, tsɛti, eh, teƒeteƒewo, golɔguiwo ko eh, ʋeɖaɖanu hã. Okay. Ye mi ete ƒuƒu ɖa. Nu ke dzɔ afi odze be miawɔ dɔ ya la fia gba. O, tsaƒua ko va gblẽ ale gbegbe. Ko tsaƒu va ɖe mi. Mi gakpo enu ɖuƒe mi aɖu nu kura o. Ne míedo xɔ hã, galɔ̃ kuku. Ne míede ɖɔ hã, aa, ko fifia fia koe míva li ko. Edɔ va mía wum ale gbegbe. Ko etɔ hã tu ko míegana naneke gɔme sem o. Nenye be etɔ tua, nyemese gɔme nyui o. Etɔ hã, exe, exe ko eŋua megayim o. Lɔ̃ tsia megayim, naneke megayim o ko le ko míva li ko. Edɔ va mía wum. Etsia megasi ŋkre o. Okay, megbɔna. Actually what he is saying is uh, they are coming from various communities around this area and what they've seen is that uh, the whole area has been choked

almost 200 he said they are almost 200 over here okay eke enya ke ana gblɔ ne edua dza yi ke eh, o o video ya kpɔ ke those who are watching from afar what do you have to say, tell them yo enya ma gblɔ ko nye be uh, to kuku ɖe ma na mia afa koko na dziɖuɖuɔ na ɔva alo wa ɖe ipa maɖo kɔvi na ɔva kpɔ edɔ ya na mi ɖa be edɔ nye dɔ ya ne ame ame amegbetɔwo wɔ ha ta enɔ eva te ɖiɖi mía ŋu ta to kuku ɖe me kɔ míakɔ dua kɔ da asi nɛ loo. Akpe be nèɖo dze ne Everlove TV yi ke míagbagba dze ge kple su be míage ɖe mia dome míanɔ mia gbɔ míakpɔ nu yi ke tututu dzi yi ke egba ƒe ŋkekea me. Ke míete ŋu wu ge gbaa? Ao, míete ŋu wu ge gbaa o. Abe ŋkeke neni miazã ne dɔ ya? Edɔ ya le afiafia

come over and then help them so that this community will be one of the communities that even if they are living happily, you say you have helped these people before. Thank you. Let's go and then have interaction with some of the uh, workers over here. Thank you so much for subscribing to Everlove TV. Akpe aba ale ke mie eva edua me nene be mia akpɔ nu yiwo ke tututu edzi yi ma. Mie ke ɖe edua me tɔ ƒe efia ɖeka ŋu. Meke ɖe tɔgbi azameti ŋu. Tɔgbi azameti le gbɔnye ne wa aɖe ŋu ɖeka eve me na mi. ku ɖe enu yi ke ta yewode wɔna tɔxɛ ya eto me. En enya ke le si na e edua dza. E tɔgbi azameti woe zɔ va Ever Love TV ƒe e nya kaka ƒe. Míedi be míase nu gɔme. Leke wodzɔ hafi miekpɔ be edze be yewoa ade wɔna ya to me. Ya, nu ye dzɔe nye be. Etɔ ka gã ya tso Ada henye sogakɔƒea, eva do ɖe keke Anyako atsia, atsiavi afia ɖe nyigba. Ale be ne tsia ɖɔ tso tɔdzinu afi me dziaƒo kekekea, fia le va henɛ wògena ɖe uh, atsiaƒua me. Ke eya atsiaƒua tutɔ gã la, Etsia va tɔ klo ɖe mía gbɔ fi nu dza. Alɔ yo, elã yiwo katã le tɔ ma wo kukum. Galã yiwo le tsia me wo kukum. Atra yiwo li wo katã wo kukum. Etsia va bia dzẽ. Ne wònye be ne ge ɖe tsia me la, eva ŋuti fia ge nɛ o. Ke wova wɔe be dɔwuame dzi va va ƒo ɖe mía de. Míegakpɔ Sitsoƒe aɖeke o. Fia nua va te mía ŋu, ye wòle be míaƒo koko ne mía ŋutɔ mía viawo kple susu be ne wova míadze tɔʋu ya míadze anyia, míava ade ka ade asi na tɔʋua xemea kɔ. Ke ewɔ nu ka? Etsia sisim ɖe ɖoɖo nyuitɔ nu. Ne dziɖuɖutɔe wòbe yeava wɔ na mía, yi hã nava wɔe na mí ɖe ɖoɖo nyuitɔ nu ko. Ke etsia sisim míanɔ nu ɖum egbɔ hafi. Susu ya tae míekplɔ ɖeviawo kɔ vɛ ɖo. Ta míeƒo koko na ame sia ame be ne wokpe ɖe mía ŋuti ɖe dɔ ya gbɔ ɖe ɖoɖo nyuitɔ nu. Akpe tɔgbi azameti edo ya ɖi amegbetɔ ƒe dɔwɔna ya menye. Ne nye ho egbe ŋu ya ke fia eŋu ya le lãme na mia megale abe mia dzilawo tɔ ene o. Eta nyuietɔe nye be ele be woda agba se dziɖuɖu na da se dɔ ya me. Woatso kpla ɖe ŋutsi woatso eba ɖe ŋua wova ɖe ba fia kaba kɔ ke nu ya wonɔ. Hama no mia ɖeviwo katã no dɔwɔma wo katã woazu dɔnɔ le tsɔ godo eta. Menye amegbetɔ ƒe dɔwɔnae wò loo. Akpe, e, medi be na a, aɖe nu ɖeka eve me na mí. E, ŋkeke nenie nèkpɔ be yewozaza ge le afia? Edɔ ya le afia. Ne metso nye susuwo kɔ kpɔe alea, míeva wo me heyi akpe ye gbɔe evelia míeva afia, gake míeda afia aɖeke o. Ta míate ŋu ase dzinu eve either ŋkeke etɔ̃ nanɔ edzi. Ɛhɛ̃. Yeah, okay, well, actually, what he's saying is uh, they definitely use almost two months over here just to make sure the flow of the water

Shovel yi ke miawo ŋutɔ miakɔ wɔ dɔ hã mele mia si o. Ame aɖewo va kpe ɖe mia ŋu. I want you to explain that to me. Yeah, nyateƒe vavã, shovel yi ke miakɔ wɔ dɔa mele mia si o. Ale be míeƒo koko na tɔgbui agbe lɔm be neto mɔ sia mɔ dzi wòadidi shovel blaatɔ̃ na mí. Medi naneke tsɔtsɔ o. Edzi ya na mí le nyi di wòva ke mía si le dɔwɔƒea, míekpɔ dzidzɔ ƒãa ŋutɔ. Ale be zɔzɔ ma me le ma, ena mí nuɖuɖu kple tɔwo hã. Eta wɔ be ɖeviwo kpɔ nuɖuɖu le dɔ dzi, eɖuɖu nu le ɖoɖo nyuietɔ nu kple tsinonowo. Ta edɔ esesẽ. Ɛhɛn. Tɔ ne be ena yewo nuɖuɖu, e, ena yewo tsi. Ke ne wɔ nye be etɔgbui meva eva tso mi si mi tso kple shovel kpakple nuɖuɖu kple tsi ŋmɔ ɖe, leke mi wɔ ge? Oo, aɖe fu na mí. Eta ne míele klɔm fia ame akpa gãtɔ le silva ɖe asi eye míeva tetia, nu ye míekpɔe nye be silva meda ama wo nu o ta ɖeko míelie tsatsam mía nɔewo dzi. Ne ame ɖeka wɔe sã, ame ɖeka nagaxɔe, ne ame ɖeka wɔe sã, nɔgɔga naxɔe. Kɔ woƒe dɔ me ɖe zɔ. Gake tɔgbui ƒe silva va, míeva ɖɔ fia. Ɛhɛɛ. Akpe be nèɖo dze ne Evalove TV-a egba ƒe ŋkekea dzi. Ɛɛ, tɔgbui Azameti.